Take Two tixtieq tirringrazzja lil, Hansa Wines and Spirits, onlineintimates dot com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK, Hello kulħadd, illum huwa programm verament speċjali għax Abigail qed tikol il-ġobon u għalhekk xi ħadd ħa jkun jista' jgħid kelma fl-aħħar. Imla ħalqek Abby, kompli l. Titkellimx bħal qed miftuħ ebijin. Aw mimli, sorry. Kif tista' ma titkellimx bħal mimli? Għax tant għara, tant tant jiena nfixker, għax ma sax nemmen li llum ħajn nifxki nitkellem, ġa bdejt inħawwad. Tajt jaqlaw li fuq YouTube. Eh? Mhux ovvja. Fuq TikTok.
Il-ħin kollu ma tħallix. Ħadd jgħid kelma.
Thank you.
Thank you.
Għara jiena, jiena llum qed nagħmel effort biex noqgħod kwiet. U Mirjam, Mirjam jisimha għalt li għażista nilab xari, allora l ħanqu sejn. Il-Mirjam, il-Mirjam, ma xtamil. Rajt ix Mirjam hi.
Illum għandna ġiex tfajlit verament gustużi magħna. Gustużi.
Zbieħ. Immiġ zbieħ.
Imma jgħandi tfajlet, qod attent. Le, le.
Bravissimi.
Eżatt. Imma le sekonda.
Jistgħu. Mela, ħanibdew.
Bit-talent.
Le, le, le.
L-intelligenza.
Nista' ngħid f'dak li kont se ngħid. Kieku ġiex irġiel, kieku tajtaw ġiex irġiel zbieħ. Mela, illum għandna magħna ġiex irġiel vera zbieħ.
Jittrenjaw il-ħin kollu, bravissimi, ġiex attriċi żgħar promettenti ħafna, ħdimna ftit magħhom u jekk Alla jrid ħa naħdmu ħafna iktar. Sewwa ġifieri guys. Plus li qiegħed mdawwal bi tliet nisa u jekk qed tasbu qed nieħu gost insewha. Nibda, nibda waħda waħda. Għax fuq waħda minnhom avukat!
Di. U l-oħra ma nafx li ma redhead. U bat hemm Abigail. Ġifieri, ħanaraw. Mela, Klara, kif għatta għadha kam laħqet? Dottoressa.
Dottoressa Xiberras, Awċija.
Mhm.
Yes.
I love her accent. Iva għanda għanda accent verament partikolari. Wis cute u sexy.

Nieħdu għajta l-assajf. Yes, għajta. Anka jien.
Waħda mill-iktar tfajliet talented li naf, onestament, Klara, vera. U I love working with you.
Vera, u disciplinata, u nuħu bazz naħdem miegħek, u iġri nerġa' naħdem miegħek. Onestament. Għad bikini diġa. Vera, onestament. Ma nibdewx, guys, ma nibdewx bil-biki, please. Isma kif ma nix napkins fuq il-mejda, Aiden, ma nix napkins għal-pletter ta' tnajn. Ja, ħallini ħanna ti kompliment. Sewa ta' għamil. Eh, Basta jien ma tħallix il-ħadd jitkellem imbagħad jien Karlo. Eżatt, jien kont titkellem fuq jien. Tifhmu għaliex qed ngħid hawn avukat fuq il-mejda, avukat, avukat hawn għandna fuq il-mejda. Taf xejn. Mela, Mela guys, Mandy, Mandy u koll attriċi bravissima, Mandy l-specialità tagħha il-karattri komiċi li tagħmel. Mandy hija persuna inkredibbli u għat ngħidlek f'wiċċek u għattilek diġà. Toħloq karattri verament tajbin. Well, well developed. Kittiba tajba.
Kittiba bravissima u koll. U poeta, s-sat poeta fil-fat s-segwu il-poezija tagħha fuq

Verament tajjeb dan huwa inbid jismu Punamu għandna għandna il red huwa Pino Noir u il white minn għalija Sauvignon Blanc sewwa dan huwa inbid ta' New Zealand fil-fatt Punamu hija hija tip ta' ġebla ħadra li l-Maori in nativi ta' New Zealand kienu jagħmlu il ġojjelli minnha. Ħa nibda jien.
U nixtieq nirringrazzja wkoll guys għandna platter hawnhekk mingħand Fjor di Vita. Fjor di Vita. Ħansa konġunet. Edda, Fjor di Vita, għanna. Thank you, Fjor di Vita. You made the podcast then. Oh, guys, minn duġi dal-lista pletter taf kemmet niklu. Ġobon.
Apparti ġeħi, meta meta minna pletter l ewel darba għadna l-istrina, ma nispera li jittiekel. Xej, xej, ma. Wara l-għus program.
Jina nerġa nizzaqqa. Għanibda, għanibda.
Isma, guys, feel free li anke kid-domanda namla lilek, per eżempju, If you wanna share, go ahead, ok? Ħa nibda jiena u ħa nsaqsi. Hu Abigail, hu, hu. Ħa nsaqsi l-Mendi.
Lallu. Il-porn jaffettwa relazzjoni? Bdejna bil-ħafif. Vera, ħafifa.
Li xaħat fil-relazzjoni jara l-porn, taħseb li jaffetwa?
Jien naħseb skont kif qed nitkellmu fuq il-porn, fis-sens illi jekk qiegħed f'relazzjoni u flok tmur fuq il-mara jew fuq ir-raġel to to initiate intimacy tara l-porn, naħseb hemmhekk problema. Inti ma kienx tiddejjaq kieku l-ġuvni tiegħek jara l-porn jew?
Skont, fis-sens jekk jgħid li jisma' jena nara l-porn kuljum, mhm. id-dejjaqni, jew jekk. Għala dejjek ma.
Għax jekk jgħat fil-relazzjoni miegħi nkun nixtieq li jiġi fuq im li mur qed jara l-porn. Mhm. U fl-istess ħin laqas irid il xi ħadd miegħi li jgħidli xina biex tipo niġi fuqek l-ora timur nara l-porn. Mhm. Ġifieri Jaf tkun problema fil-verità jekk tarħam minn dak il-kuntest. Issa jkun f'relazzjoni u tgħid li darba f'xahar rajt il-porn. Min naħseb li xi ħaġa li jagħmluha ħafna. Jagħmluha ħafna nies.
Ġifieri dik inti forgiving tkun fuqha jew laqas taffettwak? Le mhux qed taffettwani.
Imma kif qed ngħidu jekk ikun hemm bniedem ikun f'relazzjoni miegħi għalija ħa nitkellem ġifieri għax opinjoni tiegħi jgħidli jien irid nara l-porn l-ewwel biex Norqod mm. miegħek. Problema. Għalija problema, ha, nsibu problema. Hemm tista' tara porn flimkien ukoll. Eh, kif tħossok fuq hekk? Pala tara pala. Ma ddeqniex daqshekk.
Eżerċiż ta' koppja. Ma ddeqniex daqshekk. Kif tħossok fuq anti, Karl? Li tara porn flimkien?
Eh. Ehm, ma nafx, jina skont il-kopja. Għax jekk inti. Kemm tkun ġeneriku.
Le, mela jien kelli situazzjoni. Kif toħsob fuq? Skont personali.
U naħseb skont meta wkoll fil-relazzjoni. Naħseb skont meta wkoll. Fis-sens jekk inkun inni tliet xhur miegħu għal-mod tal-kelma jgħidli ejja naraw il-porn flimkien, tipo taf eh, kif għadna fil-bidu ma jekk qed ngħidu relazzjoni naf 5, 6, 7 years. U kbirna flimkien.
U kbirna flimkien and we try to make something mm. different hekk korrajt ma jekk mm-hmm. fil-bidu ta' relazzjoni ġejli jekk naħseb jibbuttana naqra bniedem li jekk hija. Jiena niftakar darba fil-bidu ta' relazzjoni mm. ta' persona li vera nħobb ġifieri. Kont immur niltaqa' miegħu, insomma, pereżempju aħna naraw film, niftaħ il-laptop biex naraw il-film u nara mara rwiena, żdejna, tipo. Qalbi naħseb di aħjar tneħħiha minn hemm. Ma forsi kienet research ukoll. Kienet jagħmel xejn research miskina, anzi tittaj tara bada tara. Ah, u jiena tħall filosofiku, eh, għatlu xejn kun hemm ġranet fejn ma ħossni daqshekk sabiħa. Imbagħad ħa naqa' aktar insecure jekk ħa niftaħ il-laptop tiegħek u ħa nara dil-ġisem. Jekk ħa tagħmel xi ħaġa ħbija. Le! Le! Id-dottoressa għadha kif tatna parir ehm, legali.
Vera, ftemet ħażin, ma l-inqas tagħmel l-istra. Le, eżatt, almenu kollok id-deċenza li tneħħija ħalli almenu ma taqlax trabil. Mux jek, jek isib folder b'ħafna nisa arwinin id-dejqek il-ħagġa, id-dejqek. Inta fil-min għetkelle.
Ġur inti id-dejqek, di tal-porn id-dejqek, per eżempju. Eh, Ifem, fil-verità tkun nara realistika, eh, u koll. Mhm. Fil-sens nejxu fil-dinja ta' social media u hekk imma. Taffetwa ma taħseb? Jien naħseb li taffetwa ta'. Aha, in what way?
Lima mod ta' xajdu li lex naqleb għall-Inglis.
Like naħseb illi jekk hija frekwenti ħafna u aħna hemmhekk jista' jkun hemm problema. Mhm. Forsi anke addiction jew xi ħaġa dik jien naħseb in general frequent mhm. naħseb jaffetwa l-ħagġa fil-fatt hija kondizzjoni, porn addiction hija kondizzjoni, porn hija l-ikbar l-ikbar industrija fuq il-social media, fuq l-internet ħana jgħidulek ġiri marufa li. Għandi domanda, ma il-fat li per eżempju ma tara l-porn, mhm. speċa sess ħafna drabi, hemm ħafna sess estrem. Mhm. Jien naħseb dik Għax tibda tiffantażizza ċertu eh, affarijiet. Li tajt il-tfajla tiegħi għandha tagħmel hekk. Eżatt, imma skont kemm tkun komdu jew komda inti li ħadd tmur għal dak l-affarijiet. Eħe, inti jekk qed tara dak l-affarijiet naħseb imbagħad tistennihom hu. Mhux hekk.
Le?
Hemm hemm porn u hemm OnlyFans imbagħad. Eh. Mhm. Illi speċi if you are interacting with the person. Le di problem.
Is it a different Ara, jina u li ma nifem xej fi.
Ma tistax kun. Ma tisma rajt Le, ma nist ma nkunx f'relazzjoni li tkun qed interaġi xi ma.
Le, dik ħaġa oħra mbagħad.
Ħanejlek. Għax emozjonalment imbagħad naħseb mhux hekk. Ħadd affettwakom.
Jien naħseb it goes beyond watching porn, la der meta teraġixxi mal-persuna tmur beyond watching porn.
Inti tajt pereżempju daw it-tip ta' porn. Għalkemm imbagħad hemm porn. Kif interaġixxu?
Hemm porn li tista' tixtri letteralment ħin

Illa, ilu għandhom ilu. U, mela, imma l-min ħanajda di.
Klara, Klara, għalissa da għadda. Ejja, saqsi Klara. Mela, Klara.
Mm. Mm. Mux tuħu sew dak ma tix twieġa. Għatħriġt ma ex ta' ħabib tijak, jew ħabiba tijak.

Għalija, naqa, iki, ma nafx, ma jien naħseb kieku ma nħuġ gos kieku sħabi uħorġu ma l-exis. Mm. Insomma, skont, mux xaħat li fim tamilt ftit zmin inkellmu, ma jekk it was a serious, it was a serious relationship naħseb. Dejqek.
Naqa kera. Għala.
Jek tkun spiċċat, mbagħad. Le, le, qed nifhimha, qed nifhimha. Imma mbagħad naħseb ikun hemm ħafna complications. Jiena ħafna naħseb iktar friendships jiġu l-ewwel. Hmm.
Friendship before the relationship. Mbagħad skont, issa, issa at this point in my life li jinni naqra f'relationship ma ngħidx New relationship. Eħe.
Imma is it worth possibly losing a friend biex tipprova xi ħaġa mhux ħaġa. Jista' jkun the one. Ma nafx. Temmen f'the one?
Le. Le? Hmm.
Sorry.
Nejt sorry lill-boyfriend, mhux għax ma nemmen. Mhux għax ma nemmenx f'the one, imma hmm, ma doffi għaw daqshekk nies fid-dinja kif jista' jkun jindik il-filosofija tiegħi ngħixu ġo ġo fuq ġebla żgħira mhm. għaw daqshekk nies fid-dinja possibilment il-persuna li tkun sibt dewan, kif jista' jkun hemm dewan għal kulħadd dik il. Mhm, mhm. Inti x'taħseb Mendi? Nejna nemmen dewan. Vera. Ma nemmen illi trid taħdem ħafna. Ija, jien nemmen li you choose dewan, mhux eh, illi eh. there's dewan like Imma Twilet tipo you għalik. make it the one, Eżatt, nafti? dik hi.
Imma jina il- Temmen il- imma li tista' tibqa' ħajtek kollha ma' persuna Ejja, ejja. waħda. Għax jina relazzjoni tan nanna u nannu tiegħi rifless kbir, kbir, kbir. Vera? Ejja, Kemm għax kemm għamlu?
tnej li huma kellhom 70s meta ġifieri mbagħad met in-nannu ma baqgħu ġifieri fil-ħodu jqumu busa. n-nanna. Sabiħa, ekku, kemmi sabiħa. U n-nanna tgerger għalih imma flaxija mbagħad bastajn ta' fuq teleġin flimkien. Ġifieri rajthom jaħdmu għaliha, so Nice, nice. nemmen biha. Imma trid tkun fukata. Intom ma temnu. Le, trid ikollok. Ah, jiena nemmen. Jiena naħseb trid ikollok regoli ċari. Inti temmen Regoli Carlos ċari.
Duan? Ija, eżatt, Jiena eżatt.
jiena Jiena kont nemmen. nemmen f'Duan, ma bqajtx nemmen f'Duan, eh, però u, jiena naħseb li iktar milli Duan em, meta inti eh, tgħaddi fil-każ tiegħi ħa ngħid, meta tgħaddi mill-ħajja u mill-esperjenzi tal-ħajja u, u tiltaqa' ma' ħafna avventuri. u mbagħad tiġik tajba u timmatura biżżejjed biex tagħraf persuna li tgħid all right man, Li għandha valur. din għad qatt ma ltqajt magħha, din għandha valur bħalha qatt ma rajt, then she becomes the one. Eżatt, Eżatt, jien hekk naħseb eżatt. ukoll. U timing huwa importanti ħafna. eh? I Għax believe jista' that jkun- timing is everything. Mhm. Jista' jkun tiltaqa' ma' the one imma t-timing ikun ħażin u tispiċċaw toqtlu Jien xulxin. niftakar darba ħriġt ma' Ġermaniż. U kien qalli, kien qalli

Jien niftakar.
Dak kull ma mit tliet ġimgħat ta' miegħu.
Għax dak semmituli. Meta konna għandna kif iltqajna u konna għadna hekk fil-fjur ta' għax aħna konna nħorġu flimkien ta' fuq. Allora dak iż-żmien tiftakar kollu li damin il-qalmu dan. Mbagħad dak kull ofera jdikom id-dettalji fuq Felix. Għalhekk partikolari x'qed tissemmili. Għanki maħra da Mux problema, tista tajt. Fimtni?
Tista tajt, mux problema. Għanni kifat, imma inti mandunajx, imma d-dottoressa fejmet. Għatlek għanki maħra da fiex kun.

Qatt ma kont iltqajt magħha l-ħaġa u nkoll kemm hu salvaġġ. Ifhem. Mbagħad indunajt li hemm speċi ta' hemm ġeneru ta' nies li huma naqas l-aħbar, hmm. fimt? Hmm. Eh, dak iż-żmien le għax ma kontx naf. Mem dak iż-żmien għamel xejn. Xillu strateġi. Ma kellix dik l-esperjenza. 20s kont. 20s, oh. oh, Kien kollox qabel kollox romantiku, kollox

Għax jien għalija jien kont the right person. No, you have to make it work if it's the right person, imma l-lum il-ġurnata ngħid kellu raġun. Yeah, 100%. It's all about the right timing, guys. Yeah. Um, And maturity is a big part of it naħseb jena. Mhm. U jena, jena t-tifla għajdin għajdin isma, um, make sure li, li you know what you're doing, make sure that you observe what's happening, ġifiri, dejjem. F'relazzjoni.
F'relazzjoni, u għax.
Ah, ah, ah. Għax għana t-insiex għana ma t-għonna zaraħna.

U ħalli li t-television u xeltu. U dak iżmin kien kolpo grosso, bqajt imbellaħ. Tara, madon, fi ma għandhom il-kulur daw. Ma stajx nil-kupa. Oh, ħana jibdi nkomplu. Ah, Mendi, inti mis. Meta għalab il-television mill-black and white għal-kulur, nkonna memole, tiftakruħ memole, cartoons, daw ġenerazzjoni oħra. Memole. U di kella, din konna maġina bjonda, u ah. meta nbidel il-television għal-kulur, rajta xara viola, Ħadtha ħażin, eh? You were betrayed.
I was betrayed. Jien niftakarha dik, jien niftakar l-ewwel darba li ġiet television tal-kulur hawn Malta kienu l-Grundig. Kont qed nara, kont na, jien kont nara Daitan Tre dak iż-żmien. Da- da- Ma nafx jekk taf qatt smajt. Fil-qosor, Carlo. Mazinga, Gold Ray, Ħalli dawk joqogħdu kienu jaqlgħu dawk issa. tal-Ġappuniżi bir-robots il-barba Eh, li eh, ġieli. eh, eh. U nifqadni niftakar bis seta' jekk nagħlaq għajnejja qegħdin nara l-ewwel xena ta' Daitan Tre, is-sigla u s-song. Bil-kulur. Għax malli rajtu bil-kulur bqajt

The truth is it's sexual harassment. Unfortunately, yes. Yes, unfortunately.
Oh. Probably multiple times. Anka jena, ma sib kol mara, anti kol. Kif us, la kol mara ta' maħħa. Very, very sad. Eh. Ma naħseb In which context?
Minna iktar il-bot kelli darba ġo klab kont għadni vera zejra. u kien hemm raġel litteralment ġifieri kont qegħda bid-dublett u daħal ideh.
Eħe. Mm. Kelli għenu kon. Ma di di like u x'ħat għamil dur it-tih xeba.
Ovvjament jien tajtu xeba. Tajtu?
Ija, imma.
Daqqa taħarta jew eh?
Daqqa taħarta like.
Eh.
Ifem, imma in hindsight, mux ħaqata, eh, imma in hindsight Forsi I shouldn't have done that just għaliex. Ma tafx x'jista' jiġri. Ekku, imma konna ġo klab u għet u din kont għadni żgħira ġifieri. Kemm kelli? Kont għadni le mhux daqshekk żgħira. X'forsi first year università. Kienet like waħda mill-ewwel drabi tiegħi Paċevil, għaliex xina peress li għawċi l-ewwel darba li mort Paċevil xin kont l-università, insomma għad, oh my god, di da Paċevil. Istra, xum bat tiħu vibe. Maġbitek il-bicċa.
Le, laqas xej.
Mhm. Ovvja.
Ifhem, però, ħa ngħidlek, jiena t-tifla, jiena t-tifla belħitni darba u konna konversazzjoni u qaltli, Pa, għattilha what, it happened to you as well, għattilha ġratlek hekk inti, għax it-tifla tiegħi, mela, x'inhu? Qaltli, it's normali ħafna għal mara. U kera, imma però mhux anke għan-nisa biss, anke jiena għaddejt minnha meta kont żgħir, mela. Meta kont żgħir għaddejt minnha. Pereżempju? Le, kont naħdem ġo post, kont għadni tifel, kelli 12, 12? Eh, mela, kelli l-boss Mara jew raġel? Le, le, raġel, għanna kiku mara ta' 12 ta' trosni ġoħajt, sorry, sorry, it doesn't work the same way for boys, guys, I'm sorry, but Skont, eh, ma Ma jena naħseb li kiku għed gustuza mara l-bosti, għana eh, ma nafx. Ma le, le, dakin, dakin raġel ma kien gustuz xej, ġifiri. Kien kien rasni ġoħajt u ġifiri kien għamil ċerta advances and there was. Nissekima?
Ejja ngħidu li kind of he tried, but I kind of stopped him. Anzi, you stopped him. Le, le, le, un bat li un bat pattejti, għax un bħagġi għawissu eh. laqwa ta' xol u tlaqtlu. Eh. Because, yeah, Mela, mela, ġifiri, anka, it is not just a female thing, eh. it is a... Jien kelli fuq il-xol, kont waitress, Ovvijament inti ġar ħafna trejz u kont qed neqret li oġġi ġanidari u da l-head waiter ha. Għalieja ħa ngħinek. U daħalni ġol-uffiċċju u tefagħni hekk mal-mejda u jien il-paċoċċu qatt, eh! Għax jien kont nistħi ngħid lejha. Imma tmur f'xokk ta' dak il-ħin inti wkoll. Ma tafx. Eħe, għala, isma' di, tefagħni hekk mal-mejda. Ma, vera tmur xokk. Ma temmnix, ma temmnix. Tefagħni hekk mal-mejda, Karl, jiġifieri hekk, bil-patata hawn, fhimt? Intefa'. Meta dan?
Da, kont naħdem waitress.
Ma kontx naf, ma nafhiex din l-istorja. Intefa' b'duda ma' patata u tappu jagħmel masaġ u jqedem.
Oh my god. Ġimgħat, ma kontx naf saqbat. Xi dwejja. I was so shocked, u ma tiġmgħat oħra.
Ma morċu, l-iktar kelli 16. Le, jina wkoll, jina qed ngħidlek imbagħad kelli nitlaqax. Imma mhux għax affettwatni, letteralment niftakar ngħid daħan pattijilu men. Imma jien kelli ħafna ta' anka per fuq tal-linja tela' wieħed. Tal-linja xi bil-gazzetta fuq u jien bl-uniform meta għandi xi fortin. Mbagħad jagħmel hekk u nara qiegħed qed imissu, fhimt Imma di di jiena li I'm sorry. It's crazy. Illi you're not to take away from men's experiences imma ġifieri jiena l-oħt iż-żejra. nallima mindu kienet għada ħafna iżgħar sanda 15 biċċa vetta fida dejjem di li lajk laqas in broad daylight jien nimxi biċċa vetta fidi just in case. Le, mela, mela. Froċ fitri tista' tkun libsa sweatpants, pijama, mill-ewwel jibdew għaw sexy għaw sabiħa. Mhm. Kien hemm irġieli li li ġili qalu li ma dak mhux kompliment. Le, ma tarax, le, assolutament le. Oh. I mean, mhm. jina ħan kun onest, jina ma konċet, ma konċet realizza kemmi prevalenti qabel ma t-tifla għatli, it's very normal for women pa dawna, this is how women live. Mhm. Jina ħan għalek, there is a fine line, ġifiri jina jek nasal. Ugly, oh. Jek nasal meeting. U xi ħadd jgħidu you're looking good today. Imma sekonda, that is different. I'm fine with that. U anka jien lill-irġiel ġiri ngħidilhom illa kemm int. Imma dik m'għandix taqsam elegant. Jiena nista' ngħidilkom ara kemm inti kemm inti gustuża, I like the way you're. Issa minn ftaħt il-podcast hekk ġifieri. Eżatt. Ġiex tfajlit sbieħ. Eh, ma veru. U nsejna l-affarijiet l-attributi kollha l-oħra. Ifhem ħalli. Sar kemm int superfiċjali. Superfiċjali. Tattakkani, sekonda, ħalli għax issa have to defend myself. Abigail, jien naħdem miegħek.

Għax il-dottoressa għandha ċerta image u tipproteġi. Ġar għal titkwita żejjed, aħna bda naqbad miegħek dan il-prodjam biex titkellem, għax għamilna nisma' ħafna kien. Le, ma x'in nkun nkun nitkitt nisma' xi tieħu. Okej, okej.
Tlaqna dottoressa, faqqana mhux lili please, tinu?
Mela, nsaqsu lil Lil min?
Abigail. Lilha lili.
Ma toffi laqas naf liem waħda. Mela qabel issaqsini, ħa nirringrazzja, u fittex, fittex. Nirringrazzja l-Ultimate għas-sapport tagħhom u l-magna tal-kafè li Il-kafè, guys, daqs issa iktar tard indewqulkom. nagħmlilkom ftit kafè vera tajjeb. Nokla għad-diżinn tal-logo u l-cards. Customize Nation għall-istampar tal-cards. Yes, indeed. Grazzi Sunta, we love you. Yes, thank you tas-sapport, Sunta. Sunta minn Għawdex hu.
Sunta, minn Għawdex, mela customized nation minn Għawdex. Minn Għawdex, mela minn tagħkom, minn tagħkom, minn tagħkom, mela hi mela mela. Ok, home alla mara d-dekorazzjonijiet vera sbieħ, morru sem jekk qed tarmaw d-dar għax. Aw, parti ċajt guys, aħna morna sem biex nieħdu filming ta' Rick Clown and l-affarijiet li għandhom. Vera tajġen, vera.
Inkredibbli.
U aħna mhux it-tip li mhux it-tip li nqogħdu nagħmlu morru le le le le.
Aħna aħna tħallem għandhom affarijiet vera stylish. You know, għandhom per esempio affarijiet tal-brass, very stylish. Għala, tidu tmur biex taraw. VCT li dejjem jgħinuna jkollkom żondu għal VCT, CMYK, Josef, we love you, tal-printing boards, ħansa tal-imbit. U speaking of imbit,

Immutu. Le, x'boqqa ta' Basko. Ħa nirrispondi.
Murillo s-sekk għamlilna boqqa ta' Basko. Ħa nirrispondi għafakit.
Għax Abigail.
Għax immut jek non ta' Basko. Jien kont ħanejt qed iħossni gilti, ma mbagħad ftakart li daw huma għamluhom. Le, tħossok gilti, ma da għandek mitħossok gilti. Mela, iva.
Iva veru.
Għamilta u jiddispjaċina ħafna, ara jiena qatt ma qlib tal-ħadd, qatt qatt qatt. Ehm, dik kienet l-iktar ħaġa viċin ta' ta' li naqleb għal xi ħadd u meta kont għamiltha ħlift li qatt ma nerġa' nagħmilha. Għax għalija the same. Mm. Jew għar naħseb. Mm. Għax fil-fatt qed tuża ġisem ta' xi ħadd u taħseb fuq xi ħadd ieħor. Mm-hmm, Kif mm-hmm. naħseb mm-hmm. mhux forsi. Kont aware imma li qed tagħmilha jew ġast ġik il-ħsieb.
Le kont aware. Kont aware u kienet Kienet sitwazzjoni partikolari. Fimt? Insomma, mbagħad tikber u timatura. Tikber u titgħallem.
U minn banda isek ukoll tajt ma' doffi għamil tajjen, jista' jkun jagħmlu għamiegħi. Mm. Ah, ah, mhux ekku, mhux ekku. Fimt? Definitely.
U ma kienx nuqqas ta' mħabba ta' jew hekk. Kienet fażi. Taf kif tgħaddi minn fażi? Eżatt, eżatt.
Imma jiddispjaċina ħafna li li. Jien naħseb imma tiġri ta' Imma m'għandix tiġri. Le m'għandix tiġri, I mean, jiena ġilja kull meta ġamilta, kull meta ġrat li it's a signal li relazzjoni ejja, ir-relazzjoni spiċċat, ġifieri. Issa jew naqbad u ntkellim mal-persuna u ngħid we discuss it. Mbagħad naraw fejn tispiċċa l-ħaġa. Mm. Imma malli malli ġrat li darbtej ġrat li fħajti jena, mbagħad fit wara reazzjoni kienet spiċċata li jena mm-hmm. hawnhekk mm-hmm. jiena darba kont ħdej xi ħadd u għatlu bisem torrad ieħor li Well done, Abigail! 180!
Imma I wasn't with, with, with that person.

Kont indum biex naqta'. Għax kont, mhux nitħassar, għax nitħassar vera kelma kerha. Kont inħoss għal dak li jkun, allura kont inżomm ċertu closeness. Għaliex qed titbissem Carlo? Għax jien għandi storja meta kont żgħir ħafna. Eh, issa għidha. U lej aħjar li.
Speċa ma kontx ma kontx naqbad u naqta' linja. Kont qis nirrid nibqa' noħsib għal dik il-persuna. Imma mbagħad kien jiġru l-affarijiet, fehmt? Li speċa qed nipprova noħsib id-persuna qed nitlaq, imma mbagħad qed nibda nitqamma l-oħrajn. U mbagħad iktar ħa nweġġaha, illum il-ġurnata tgħallimt li jekk ħa tieqaf mir-relazzjoni, trid tkun clean u l-boundaries iridu jkunu ċari. Veri, yes, I agree.
Anka jekk tweġġa' inti u tweġġa' ħaddieħor, imma in the long run it's better. Jien għadhom biex nitgħallimha dik, imma llum tgħallimt li l-aħjar tgħid il-verità and you're as clean as possible. As clean as possible.
And sometimes it's very difficult. Full honesty.
U li taqta' li taqta' Importanti. Importanti ħafna. Taqta l-kuntat. Taqta l-kuntat.
Kollox. Kollox. U vera forsi. Qabel lem. Jek hemm luġieħ.
Jek hemm luġieħ. Le xorta ta'.
Le jina per eżempju ma' l-ex li speċa konnina xar snin fl-imkien. We're best friends. Ma' tajnix kuntat. Istra, le ma jirna xil. Enti ma tafx Klara.
Sten, eh, wait, wait, le. Isem biex ismiet, eh, ma. Madnix, madnix.

Ġifiri, mm. jekk naraħ fi triq ħansellim li kelmu, whatever, imma mhux best friends. Mm. Imma għax weġġajt inti per eżempju. Mm. Jew weġġaw. Jekk baqa' rispett minn żewġ naħat u tnej ftemna li jisma' di mhux qed taħdem. Le jiena le Xorta? Le le naqta kompletament. La titlef xi ħaġa.
Titlef xi ħaġa ta' ftit sakemm titlaq il-weġġa mbagħad You can reconcile.
Jisni tafxiex, l-għonet eh, għalija personalment vera ħossa diffiċ li biex nkompli dik il-ħibiberija fuq dak il-level. U ehm, nibda ngħidlek li ntam ħaddieħor, ħanqod ngħidlu x'għand il-best friend tiegħi. Le, jiva, hemm l-ewwel. Le, mill-ewwel ħaġa li ngħid, ngħid isma' jiena hemm exes li qegħdin f'ħajti. Imma nagħmel hekk għax naf li jekk jew tafdani jew mhux se tafdani. Imma jien nagħmel hekk għax jekk naf li ħajġi persuna f'ħajti li ħaj il-best friend tiegħu hija l-ex tiegħu, eżempju, naf li jiena mhux ħankun nista'. Sejn, jien kieku the other way round. Le, allura qisni ma nagħmilix għax naf kif inħossni jiena. In a way. Klara, isma' batu l-messaġġ. Mm. Titter sanna għalej għax qed tattini fil-long shot u qed tattili li għajmin. Hekk tajjeb Mirko. Imma tatti kollok jew tattik parti eh? minnek u parti minnek. Le, mnieħri xorta tidher.

X'ġara, x'ġara?
Eh, mela, waħda serja. Eh, mumenti ta' tfulija tiegħek li għadhom jinfluenzawk jew jaffettwawk. Jew xi ħaġa li ġratlek fit tfulitek li għadha tipo miegħek.
Li affettwatni ħafna, ħafna, ħafna, apparti ġviri separaw il-parents tiegħi dik affettwatni ħafna. Però mbagħad Jiena kont indoq fil-banda. Mhm. Tijuwi vera, vera kien looking forward biex jarana l-ewwel darba. X'kont indoq?
Kont indoq il-klarinet.
U kien looking forward biex jarani f'dal-konsert għax it-tfal tiegħu li jiġu l-kuġini tiegħi kienu jieħdu sem fih dal-konsert. Fil-rehearsal, fid-dress rehearsal ġie l-konsert kollu. Mhm. L-għada kien il-concert u l-għada ħallina. Oh, kont nafes il-lustra. U
niftakar qabel ħriġt għalli. Kien ħabta u sabta.
Ejja, ejja. Ġis kien riqet u maqamx. Kien riqet u maqamx? Yes. Kem kellu żmien?
kellu jek minn issira zbal, kellu 49. Kien issira zbal, yes, yes, yes, kien zaħir.
And it was random imma random.
Random.
Ma kemm irridu kemm irridu kuljum. We cherish the time. U dak il-ħin dejt ngħid għalfejn jitsiju ġiera l-konsert kollu. Ħajġi għada, dejt mm. ngħid qalbi. U bdej li proset qabel laqt proset kompli sejrek. U mbagħad qalli isma' minni qalli l-hom ukoll missierek u bdihom dejjem għax inkun dom iż-żgħira. U bdejt notlu għerrajt jien taf kif. Kisu kien jaf.
Kisu kien jaf.
Umbat l-għada kontet nirriħir sejna fil-salott. U ħadna l-aħbar li l-ħalli naziju dik, mm. kan kan għajda ġviri breaks my heart. Anka 49, it's like. U kif affetwate?
Affetwatni li jisni bdejt nirrealizza li millu mal-għada ma tafx jista' jiġri. Ġviri, tiju kien vera bniedem like the nicest person ever, mhm. ġifiri kien, kien vera bniedem illi tmur għandu għal-parir, kien kollu jitħaq jitċajta. Uħob il-ħajja. Uħob il-ħajja. Umbat ma' zmin bdejt, bdejt ninduna bċertu affarijiet li kien jgħid li jisu kien jaf li taf kif li għandu xħajatu li ħafna. Jien għandi kondizzjoni u insomma ħafna nies jafu. U it-tabib cystic fibrosis. Mhm. Xi tkuni bħala? Hi kondizzjoni fil-lungs, u ġifieri fil-pulmun. Mhm. Il-pulmun bda jiddeterjora mhm. u jagħmel ħafna infections. Allora trid toqgħod vera attenta. Toqgħod ħafna attenta, thankful li għandna mediċina, ġifieri li qegħdin fuq treatment, eżatt. U minn kont tifla żgħira. Ija, titwiled biha u jiena ġejt diagnosed ta' 3 years. Istra. U darba minnhom kont qed nitkellem ma' missieri, insomma, għalli għalli tziju għalli vera kien ħadab kbira speċi. U qallu, qallu ma daw għallhom tiegħu bidejt il-missier, qallu ma daw għallu l-ħajja tagħhom speċi kif kif tkun daw in-nies bil-kundizzjoni. U dak iż-żmien kienu kienu jmutu ħafna żgħar bil-kundizzjoni tiegħi. U beda jispjegalu missier insomma u tiegħu qallu qallu hi qallu ma nkunx għadni hawn jien. Jisu like jisu biex ma jħoss il-weġa. U int meta sirt taf bil-kundizzjoni tiegħek?
Jiena dejjem l-istess ħaġa ngħid, jiena ġejt diagnosed ta' 3. Stembaħt li għandi l-kondizzjoni ta' 20. Eħe. Wow.
Mhm. Kif ġifieri? Kont l-ewwel darba li mort appuntament waħdi għand it-tabib, l-ewwel darba ġifieri xogħol minn missieri dejjem miegħi. U insert ta' missieri kellu meeting, ommi kellha meeting, u tilhom u jien sommur waħdi taf kif mhux l-ewwel darba. U mort u t-tabib qal li llum ġejt waħdek, kont ħażin ħafna u. Kon jina kont 34 kilos, ġifiri, kont spiċċajt. Kelli 20 meta stembaħ tet. I have to do something. Ma sajt namel xej, fil-verita. Ele. Eh, And what, he gave you a timeline? Ija, għalli għalli ġifiri 2-3 years, un bat minn 2-3 years kelli 24, un bat minn 24 ġajna bqajna sejri l-lura, l-lura, l-lura. U sa' kem għandek?
Issa għandi 30. U kif tħossok illum il-ġurnata? Nifimni, thankfully, kif bdejt ngħid għandna l-mediċina, issa ġifieri treatment li ġibna Malta kien mhm. ilu jaħdmu fuq 50 years plus. Mhm. Thankfully, I'm here. Mhm. It changes your character imma taħseb din tara differenti ma' ħaddieħor jew le? Ejjo, ejjo.
Fil-fatt jien eżempju ma' tfal ta' daqsi jisqat ma stajt naqbel. Għax jien l-inkwit tiegħi kien inkwit ieħor, fim. Mażgur, Ma staj, eżempju, na ħbib ta' sekondarja vera m'għandix. Mhm. Fajnejja dak iż-żmien ma rridx nistama. Problemi ta' tfal mhumiex problemi. Meta kienu jibku fuq l-eżamijiet, eżempju għonnejt sorodow. Ġekin tkun ġejna qed l-ħajja. Jekk ħajja. Ġi moħra u x'ħan kun hawn jew l-isptar eżempju. U effettwaħdek bħala ħruġ bħala Hi affettwatni, fil-fatt eżempju pjanijiet vera vera ftit kont nagħmel għax jaf illum qiegħda u flaxija nidħol l-isptar u nagħmel xi xahar. L-isptar. Jesus.
Allura isti ma kont nippjana u nibża nippjana. Nibża nippjana. Tibża pjana jew? Qed naħdem fuqha. Imma nibża nippjana. Eżempju anke biex ġejta u bdejt ngħid madof nisni ġri xi ħaġa ma mmurx eżempju. Ġri tibqa' internament dawk il-biżati jsom jibqgħu.

Tant kont narah iffukat fuq jekk li li jisni nħossu miegħi ħafna. Ġifieri l-ora tiegħi George. George. Inħossek ħafna mill-ora tiegħu miegħi. Tal-ġen. Nice.
Thank you tal-li sam ta' maħna dil-ħagġa, man. Thank you ħafna. Napprezzaw, grazzi. Inti Carlos.
Ah.

Mhux Anna tilbes xi par bidnejn ta' bani ta' xogħol kinki kinki, rajt serja biex qed titħajja. Ma xi ħadd. Ma xi ħadd stranġier jew ma xi ħadd li taf. Definitely ma xi ħadd li naf. Jiġifieri jekk tiltaqa' ma' xi ħadd one night stand. No way ma ħa nagħmel xi ħaġa kinki. Mhux ħa torbtu mal-linfa u ddawru xi seba' darbiet u tqgħod issawtu. Għax jaf li mhux. Mela, ara nkunu ċari. Kinki.
Qed nitkellmu fuq illum il-ġurnata, sewwa. L-ewwel nett, ifhem, hi filosofikament tagħmel sens li tagħmilha moħkma stranġiera għax ġa tista' tħawwad li Titu qatt ma ħa terġa' tarah. Mhux hekk hu. Sewwa. Imma, illum il-ġurnata jien m'iniex kapaċi norqod ma' persuna jekk ma nkunx nafha, m'għadniex kapaċi nagħmilha. Għax ma nieħux daqshekk pjaċir. Fhimtek.
Naħseb.
I mean, għax mhux qed nagħmilha. Tipo irid nkun irid ikun hemm naqa' bond intellettwali u hekk biex nispiċċa miegħek nitqalleb. Allura xi ħaġa kinky nippruvaha ma' xi ħadd li naf, ok Carlo? Proset tar-risposta.
Ma kinitx diffiċli. Risposta eżatta, ħames punti Abigail Mallia. Inti ma xiex, ma' stranġier jew mhux X'inhi? Le, temmen illi issa naħseb illi xi ħaġa kinky nippreferi ma' xi ħadd li naf u li li li li li għax iktar Fejn ma hemm ssir- l-imħabba, għax oh. iktar ma ssir tafha persuna iktar tista' em, tirrileksja u tinfetaħ magħha, u mbagħad issir tafek sew u mbagħad tista' tagħmel li trid. Le, kemm hi sabiħa meta xi ħaġa vera hekk kien trasgressiva.
Plus li naħseb ma stranġir. Sekonda xħamil bħal. Ma ċodu jadu li ma ħalli. Le, le, ma għax issa nitrenja u t-nidra. Ma kont se ngħid xi ħaġa. Għaj xi ħaġa. Meta xi ħaġa kinki jew trasgressiva. Ikollha l-qafas tal-imħabba. X'ikollha? Il-qafas.
Il-qafas tal-imħabba. Le li kont se ngħid jiena naħseb illi ma xi ħadd ġdid ma. Ċab ċab li l-ewwel għax vera ħelwa kienet. Thank you. Ħelwa, oh, ħelwa, ħelwa. Very poetic. Jiena naħseb meta tkun xi ħadd ġdid ma tantx għandek aptit tkun m'għandek bżonn tkun kinki għax qed tiskopri kollox. U bad ma tsir ta' fil-xulxin tajt issa nibdew nilagħbu ja nixtri dak il-kostum u dak il. Rajtu Karlotti?
Eh, bil-kostum.
Dik il-biċċa mara. Stram. Min jara id-dar. Namillek pol fil-kamera tal-sorda. Jina mħadru bdejt joħroġ dal-podcast jitċempil it-tifla pa. You cannot say these things pa. Mux vera ta' dik għal. Dik għal, tifla għanna ħibberija inkredibli. Mendi inti għal. Go for it, mens.
Patti għal Carlos.

Qgħadt naħseb sew. U waqt li qed ngħid ħa nieħu karta sewda qed ngħid imma jekk nimmaġna il-mara li vera nħobb jien, li vera nħobb inti għal xi ħadd ieħor, m'għandekx frickin ċans, man, ta'. Għall-ewwel għadd, ara li kont se ngħid kienet. Ma wara 30 sena jew 20 sena. Dik, dik, dik li kont se ngħid kienet kienet. Ma jfissirx innaqbel ta' jiena. Jiena, guys, jien meta ngħid dawn il-mistoqsijiet mhux Mhux vera, dika dika taqbel minn taqbel. Playing the devil's advocate. Eżatt, kont nara ta' Peppi. Le, għax li kont se ngħid, kont se ngħid tifhem jekk inti r-relazzjoni qiegħda f'sitwazzjoni li it-tnej wasiltu f'mod li f'dak il-livell sesswalment tiġi qed tistaġna u tiddiskutuha. Min jaf? Però mbagħad f'daqqa waħda imma Imma. Le, ta. Qed tiftaħ il-bibien, eh? Qed tiftaħ il-bibien.
U jekk per eżempju, żomm sekonda, immaġna tiddeċiedu li tiswingja. Hmm. U għax inti, it's not, inti mhux biss ħadd mur hemmhekk, hello, hello, pa pa pa u daqshekk, ħadd titkellem, ħadd titkellem qabel wara, u jekk you fall in love. If this guy or this girl you meet. U le.
Xiex le? Emozzjonalment imma naħseb taffetwa aktar. You're gonna fall in love swinging. Min jaf? Tagħmilha darba, tagħmilha darbtejn tkun ġo klabb. U mbagħad tibda tippreferi tmur ma' dik. U mbagħad wara ftit tisprova hi x'qed inħossu. You're opening a door to a whole mystery. Però jien mhux dik l-iktar, jien mhux dik l-iktar, jien l-idea li xi ħadd li mara li vera għarejn għandi ħaġa. Meta qed noħroġ ma' tfajla jew fil-każ tiegħi mara x'issa m'għandniex xi żgħir ħafna, allura issa ma nistgħux ngħidilhom tfajliet, trid ngħidilhom women, you know, develop. Għalkemm ma tafx xi se jiġri. Carlos, għandek girlfriend tal-ġen. Jien għandi għalhekk kont qed ngħidha x'inha girlfriend tiegħi iżgħar minni, allura qed ngħid għandi girlfriend. Għandha xi simha.
I am Kompli. Le, Abigail, ikdem Nafa, il-sit. ja. Ħanti daqqa ta' flixkun. Le, le, Guys, fiex, uffiċjalment jina l-Abigail Malija, Xa. il-business partner tiegħi ta' 20 sena, ħanti daqqa ta' flixkun. Xa, xa, ta' Edi mhux Ġajta waħda mija.
li nafa. Le, ma xraħ No, no. isma. Hija mara ta' ġen, yes. As nemmen, meta. Xogħol Abigail, u d-dar Abigail. Le, le, u meta ġrat ma stajx nemmen, mort id-darħas lej mar lej il-mera ngħidu inti bis-serjetà, għajn inti tiċċajta u vera, u hija kamon. U qed ngħidlek she's awesome and onestament ħanajda naħseb qatt ma ħassejtni jekk ma marajn qatt. Vera, she's awesome vera. U għandi 52 eġu jiena jiena ngħidha jiena ma nistax u ma tgħidlu ejja żif beżif beżif. Vera Abigail.
Ngħidilha ngħidilha men jien qatt ma ħassejtni jekk ma mara ma nafx l-ostra hi dil-ħaġa. Vera. M'għandix idea.

companionship. Mhijiex l-iktar ħaġa importanti. Le, x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Eh, ħafna nies jgħidu li s-sess huwa ħaġa importanti. Importantissimu s-sess, però mhix l-iktar ħaġa importanti. X'inhi l-iktar ħaġa importanti?
L-iktar ħaġa importanti is solis. Illi meta tkun ma' dil-persuna jiena lija you find home.

ħajti imma did-darba naħseb illi L-univers fottini naħseb. Issa taf xirridu nagħmlu. Għas ċans man. Ila wal ħaġa li taj. Lew ħaġa qalt qalt li ara taħseb ara tipprova. Tipproponi li għax li tilqek. Jien nixtieq.
U mal li qalt jekk għatillu stax mara di. I like this woman. Klara inti bella. Jien imiss.
Aw, vert nuħu bażżillu. Aw, good good conversation.
Good conversation.
Klara kull darba tilbes nuċċar tittafżana, eh? Għax jidu, jien nanna, jien nanna ġo. ġo. Ġizem ta' tfajla. 100%.
Kemm int ħelwa.
Mela, ħanaraw.
Int kif għat għandek ħamsa sabiħa? Eh, vera.
Imma ġa saqsejċa waħda minna. Le dawna.
Insomma, mela. Il-min.
Hmm, ħan saqsu lilek.

Ma eżempju, anka situazzjoni jek li tbeżża. Le, fobja tkoll tkun fissata bil-bizza fuq xi ħaġa. Aha, mis-solitudni.
Aha. Mhm.
Per eżempju? Per eżempju, Kif tesperjenza dil-ħaġa? Kif tibża? Kif xieġrile? Il-biża ġiet li n-nonna, n-nonna ma ftakrux jena met ġifri meta l-mami kella najn. Eh, u dejjem rajta, dejjem rajt n-nanna, jisa tgħix fis-solitudni. U isni tbeżżani, istra ħafna.
Tipo, allura se tfittex li tkun f'relazzjoni, per eżempju? Le, le, le, le, ma nfittix biex nkun f'relazzjoni għalhekk. Ma eżempju, eh, nibdu nara l-lom il-missir jikbru, t-sit jikbru, mm. kuħat jikber, jina ħuti mandiċ. U d-bezzani, d-bezzani, mm. ġviri, mm. kważi kważi t-twerwirni jisak minn ġewa. Mm-hmm.

Jiġifieri kull test, jekk issaqsini fuq test, naf u għamiltu iktar minn darba, one. Two, kont it-tip li jekk jitla' artiklu fuq il-gazzetta u jgħidu magna ġdida biex jittestjaw fuq il-qalb, jiena neċċita ruħi qisni ġifieri aħna niltaqgħu ma' xi attur ta' ħolqa. Kollox pruvat.
Ah, xi pjaċir magna ġdida, hekk. Għax qisek meta tiffissa fuqha. Le, ffissat bil-ħaġa. Nagħmilha hekk, qisek immaġina tħobb il-karozzi. Irrid nipprova dik il-Ferrari, jien irrid nipprova ntehef b'dik il-magna. Dik. Tri, ovvjament kont immur għand il-cardiologist, kull cardiologist li hawn Malta dortu, u kienu jgħiduli tiġi, terġax tiġri sabiħa, m'għandek xejn. M'għandek xejn. Allura kont, per eżempju, tiftaħ clinic ġdida. U f'dak il-clinic ikun hemm tliet cardiologists, tnejn minnhom inkun ġa mort għandhom, ikun hemm it-tielet wieħed. Nagħmel appuntament mat-tielet wieħed. Qiegħda fil-waiting room u qegħdek, fhimt? Ma jmurx joħorġu tnej l-oħra u jarawni. Edem biex nittama t-tielet wieħed.
it's you again? What the Go home! God damn it, your heart is okay! U bat fobi oħra darba kważi f'gajt pinnola, weħlet li pinnola. Ara. Eh, dik kera. Kelli no bżaq, eh, it was like, ma bdex no nifsu, but bżaq talba irnexxi li I coughed it up, fint, ma blokkat li l-pipe, u għamilt sitt xhur ma nistax nikol. Ġifiri smoothies, mm. Da fl istess mhm. żmien, eh, ġifiri kont imkisra kizmin. Jena crippling, eh, ġifiri ipokondrija. Pal kif per eżempju?
Would you like to talk about it? Per eżempju, naħseb ġeja minn nannu. In-nannu kien, ġifieri, kull darba ħin kollu jiċċekkja l-pressjoni, ħin kollu għand it-tobba jfissa li għandu xi ħaġa x'għad x'inhu mbagħad insomma. Imma jien l-istess imma naħseb ara x'tiew żviluppat li naqra tard, jien ilni ġifieri snin issa, immaġina fil-COVID kif kont. U fuq xiex per eżempju ma? Kollox, kollox, ġifiri jien. Blood test.
Blood test il-ħin kollu, imma jien very impressionable person, so jekk għanara. Eh, TikTok.
U tara xaħġa li għandu xaħġa fras, u mela jenta tuġa fras.
Jien għandi, u mux fuq ibis jirġa fuq nisoħra ġifiri jina Miskin min joqgħod miegħi għax inġalhom, jiġifieri jien naqbad u nċempel jien u nagħmilhom it-tests jien u. Eħe, anke jien nagħmel hekk. Jiġifieri niġibu xi messaġġi li għandhom xi appuntament. Is-serjetà.
Nagħmilha. Eh, eh Klara dik Klara, injora. Il-boyfriend fil-bidu niftakar fil-bidu tar-relazzjoni fis-sajt landu xi ħaġa wkoll. Mur iċċekkja dik, mur hekk, hekk, jiġifieri ma jistgħux jgħixu biha. Imma Imbagħad għandi, naħseb kind of għandi fobja bħalek illi minn meta kont żgħir ġifieri dejjem kont noħlom illi kulħadd li nħobb ħa jmutli. U this is a very recurring dream. U naħseb żammitni ħafna milli nagħmel ħafna affarijiet għax nibża' Bħal is-siefer.
Siefer għal tul ta' żmien għax nibża' li like. Jiġri xi ħaġa. Oh my God ħa jiġri xi ħaġa. Imbagħad għandi għandi naqra superficial hekk frivola fobja vera tad-daħq.

Prosciutto cotto. Eh, tifil huwa. Ma nafx.
Sorry, oh, Isma.
Isma, aħjar tiqaf titkellem.
Ironikament, mm.
in-nanna tiegħi ma tarax u din Kull darba li x-xogħom ħjara, jiġifieri di daqshekk tafta filli hemm ħjara u jien ma kontx naf illi n-nanna wkoll għandha din il- Fobja.
Eh, in-nanna għandha fobja ta' Naħseb mhux eżatt fobja, ġas vera jdej u għawit a passion. U darba kont edha għandha insomma ta' xi tlettax-il sena u għedtilha eh, eh, kont qed ngħidilha kemm idejquni l-ħjar kemm nibża' minnhom, qalt li hi wkoll l-istess ħaġa u hi

Għala? Sekonda, inta, mux isma, mux t-dej u ket najdu, tibżat, it's a phobia or talking. Tibżat ma minn ġewwa jew ma anka tarom minn barra. Xieġi vi daw li kunem fil-festivals, per eżempju. Tarom minn barra tibżat ma. Daw il-cubicles eh, ġviri fil-festivals. Tibżat li ħajja xaġa minnom. Mm, ma nafx. Ma sekonda, l-għalin nifima dik. Jekk inti, jekk inti, eh, Le, ma li tibża'. Le, le, ma jekk hi tibża' ħafna mill-mard u tibża' ħafna mill. Eh, ovvjament.
Nifhem ħana li kien. Klaustrofobik inti?
Le. Le.
Imma ġifieri gravi, ġifieri darba konna Poland, konna qisu ġo campsite morna naraw il-Papa. Mm. U U niftakar like ma kienx hemm toilets li f'dawn iż-żik ta' Porto Potis għamilt xi jumejn ġifieri nżomm Mbagħad wara infection imma. Il-lost.
Ma mbagħad kellin idħol ġol. Għax ma minn barra.
Imma ma kienx hemm kien hemm is-security kullimkien għax kien ħaġa tal-papa u kien hemm xi 3 million. U mbagħad spiċċajt użajt il-porta poti u ngħidlek fear confirmed. Klara.
Kien maġinarja kna. Klara, nistajt li ħaġa. Klara, you are comedy gold. I love you. Dakar tal-barra.

Tista' tkun karta sewda. Vera. Ma nirrispondu di u mbagħad immorru għal break għax inkella kien immorru break u di tkun taf x'in Anzi, ħan nagħmlu ħott d-domanda, nagħmlu għal break, ħan nagħmlu kom kafe bil-magna fa' kafe tal-għallu. Ħalli l-klara ħallu fuq xwik. Mhm. See you! Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. Fifty plus brands, onlineintimates.com.
OK Home, aktar minn 99 siġġu xtazel, Panta Road Lija. okhome.co.mt
Barbecue lemon chicken breast, honey chicken breast or lemon pepper chicken breast. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kuntratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Agħmel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa.
Mela, jien għandi waħda tajba, waħda hot tal-Klara. Qabel ma namila nifakkarkom li jek tidu mazzkar tiħot tal-parties ta'kom. Yes. Kem tibatunna messaċ fuq Facebook jew Instagram. Yes. U għanna għanna għanna mistoqsijiet ħafna iktar ħot minn daw. Ovvijament għawnek podcast publiku.
Mela.
Klara, lesta? Mm. Aħer tibla li għandek ġuħal, eh? Mm. Qatt għamilt striptease?
Jiena tfajla tal-knisja.
Giddieba. Qatt ma għamilt striptease. Oħa nażel li nastjeni. Mela sinjali vera. Inti taf li kellek xena ġo rolling. Le, ma kważi. Karattru. Eżad, dik karattru. Eh, karattru, karattru.
Għadet karta sewda. Sa mux nara xman. Ċempel lil xi ħadd biex iwieġeb għalik.
Lallu. Ċempel lil xi ħadd biex iwieġeb għalik. Aw di vera unfair. Eh? Tiġeb loħna lik. Tina, tina l-mobile. Nsibu l-ewwel numru li jiġi. Di gravi ma.
Isma' ċempel boyfriend.
Ma ċempel.
Għandek xi ħabiba tajba. Titfaħi speaker imma l-ewwel għidla qiegħda speaker.

M'hemmx tikxef? Ah. Fl-istrip m'għandix naħbi?
Eh, imma ħadd karta, ħadd karta sewta m'għandekx taħbi. Eh, eh, Solita. Imma ħadd ċempel Klara.
Sorry dik qtewa. Mute, mute please. Mhux ħanaqtewa.
Tejt inċempel lill-ommi. Illum, illum, għax għajna fil-ħatit, dik tifla sew, dik għazwat.
Hello, mami ta' Klara. Nselmu lek minn fuq nixfu l-karti. Ok, ok, ok, ok. Jinki kol ħabiba ġo. Dimma diqat ma taqbad nisaw sew. Ħanejdle. Tamilix speaker għal sajdila. Ma taqbadx ma nix oħra.

F'każ ta' emerġenza ċċemplux li Sabrina. Jiġifieri Klara qed tgħidilna li bil-Malti. Le, Klara qed tgħidilna bil-pulit illi bil-Malti fottietna. Għax kienet taf li qatt ma taqbel. Avukata hi. Dottoressa.
Mela, din oġbitni ħafna għaliex Edi qed tgħidli dawwar il-mistoqsija fuq min għamililek.
Min għamilha din mistoqsija? Abigail.
Xi tgħidilna insomma ġi li għamil striptease. Taħseb inti sabiħa? Mm, jien ma nassumix. Imma x'taħseb jew kellek titfaħħa? Ngħid li iva.
Iva. Mux ovvja. Għandi 45, għal ħasqat ma' minn striptease. Int għat ma' minn striptease mendi. Le, għat ma' milta.
Le. Kif le?
Għat ma' nżajtu. Le. Qatt ma għamilt insibtini. Qatt ma nżajt il ħadd. Risposta ta' Claude Romney. Kaħsib ta' xaġa normali. Ma hi ma m'għandix għax ixtieq. Int qatt għamilt. Dej m'għandix. Int qatt rajt ġismi.
Ġismi mhuwiex ta' striptease, I mean. Le, le, le, le, ħalajlek, asmani, jina bis-setet najt, jina, eh. jina ġismi mux ta' striptease, jina, jina, jina, jina Volkswagen, sewa. Uh-huh. Volkswagen hija karozza tal ġej mill-bot. Tajt Volkswagen. Sa kemm is-suqa. Oh yeah!
Imma guys tara waġeja minn Kemm ilek tibsa kemm ilek taħseb fuq din linja Carlos. La din li nafa minn dukon żgħar. Kontu żgħar, kontu żgħar. Ma nistax ngħidha, mbagħad nitkellimkom wara. Inti miskar. Aw illum you're on fire eh, bil-punchline. Minn duħareġ il-ħjaru ta' Klara.
U l-pot pot

Għax din għafa risposta, ma kemm kellek boyfriend issa?
Serju wieħed. Li għandi issa, noħrin kienu. Għand kemm kellek?
Tlieta. Ok, ma mela għad kont il-voluta f'relazzjoni tossika. Għax dikka ta' dina fum kolla. Jien kelli ħafna.
Minti ta' mela minti relazzjoni tossika ġiġi.
Iwa kont. Ija kont?
All right. Ok. Kont.
Kont niġi manipulata li qed jagħmel xi ħażina u Imma qed nagħmel jien. Eh, gaslighting.
Eh. Gaslighting, all right, all right, all right. Tipo kont nejdlu li qed jagħmel xi ħaġa li qed iddejjaqni u eh. jgħidli ma x'inti qed tara x'tagħmel inti. Kif tkun u tkun diffiċli biex toħroġ minna u ma tkun xi Tkun diffiċli u domt. Mhux relazzjoni ta' ftit qed tajt. Le, le, le, le.
Imma eh, dejjem isni jien tibta persona li vera nibqa' nemmen dak li jkun. Taf kif li prova dejjem imma hekk kienet. Isma' batu l-messaġġ m'għandux jaqsam ma' relazzjoni tossika għandux jaqsam mal porta poti. Għax qalu li jisma' mhux porto poti. Mela. Porta poti, għax porta bil.

Good dancer, fimtek.
Daqseg kien bit għalik. Hansa dal imbit vera tajjeb imma Abigail kan. Vera tajjeb Mirko, Mirko bat li li Porto dejjem qalet. Le, le, Mirko, le ta. Isma, Klara.
I plead the fifth, Mirko. You can plead the fifth, the tenth, the eleventh, imma tifhem li dawn hawn ikkaw il-kameras. U nistgħu niċċekjaw kollox u vera. Eh, iċċekjaw jiena
Di ħan saqsi. Orta qed.
Nħobbok. Kemm intaġġa.
Din qed għajtek jien. Ma tistgħux toqgħodu tiftehmu bejnietkom. Le, le, jien qed loqgħod di ħan saqsi għal-levi. Eżatt, li ma ftemniex.
Mela, kinki jew vanilla?
Hi kemm hu tajjeb dal-ġubon. Nixtieq nkun nixtieq ngħid li l-kelma l-kelma vanilla. Eh, kemm inti mhux ovvja li tajjeb il-ġobon.
Le, ma nkun onest. Ħsibt li ħajkun

Vanilla tista' le mhux bil-fors, vanilla anka it-tip ta' it-tip ta' it-tip ta' pożizzjonijiet pereżempju. Imma aħna audio visual company ħiġi fl aħna kull ma nagħmlu nifinjaw. I mean, il-viżwal importanti.
Mhux naqgħu tnejju.
Imma eh, eh, inti.
Naqa' vanilla u naqa' kinki. Eh veru? Ġek.
Ah, alright, okay.
Naqgħu minn kollox.
Alright, cool. Ti meta tiħu ġiratna qabanilla ma tidu. Ejja, zgur, mela.
Mbatt tamil il-topping. Nuts fuq.
Mbatt kolk il-flake, fem?
Mal-bazi naqta vanilla ek, kut kontilla dik enna. Vanilla nuts importanti.
Importanti mux vanilla biz dejjem, u. Jep. Mux vera, Klara.
Xinu? Għax kont.
Għazin isma. Klara ndaħġa. Klara ndaħġa. Kelma tajt, u t-ċipik sita, ċipik sa' humor like that. Vera, funny, vera.
Anki t-fil tamma.

Nistgħu nagħmlu waħda profonda Klara issa ta'? Ija, dessa issa kollha profonda. Żbajna niżolqu fin-niexef issa. Ġast issaqsix il-Carlos, għax Carlos mhux profond. Din le ta' din nixtieq insaqsija speċifikament il-Carlos. Oh yes.
Għaliex?
Dak il-wiċċ.

Iva. Naħu, interesting.
Meta kont zaħir ħafna.
U mm. affettwatni ħafna. Għajdinna fik. Il-lostra.
I mean, inti rajtu l-body image tijaj. I mean, dejja ta' rajtom kien għazar. Issa, le, jina, jina kont meta kont zaħir kont. Jina, per eżempju, ma kontx immur nom, kont niddeja għax kont mamul zaħir. Kont il-best t-shirt, jew hekk? Le, kont immur nom, imma per eżempju. Le, għaw minn il-best t-shirt.
Le, ma eh? kontx il-best t-shirt, un bannajt uh, kind of fuck it, you know. Imma jgħak kelli kelli body image kont ħafna, ħafna, ħafna, kont nħosni żgħir kont inħossni m'iniex mibni, kont inħossni ngħid il-nostra men Alla u kull raġel jagħmillek nejjek ħaqqa l-Madann joħroġlu muscles aqra minn widnejh. Jiena kont immur sew li ma jiġrix għax kelli metabolism vera fast jien. Imma kont tħossok inqas? Le, mhux li kont inħossni inqas għax imbagħad naf illi għandi affarijiet oħra jikkompensaw, pereżempju moħħi. So I always pushed on my intellect to get about around, fimt? Jiġifieri, però ġism ma kienx iżommni. Imbagħad meta bdejt nikber ngħid you know what what fuck it. Għax imbagħad biex taxxaqha jiena minn dejjem kont sports li kont nagħmel eh, cross country running, fencing. Mm. Allura mm. tiżviluppa ħafna saqajk, fratina saqajja il-lower body tiegħi vera żviluppat u vera format onestament b'saħħtu ħafna. Fil-fatt anke llum għandi 52 jekk jiena tini ħever se kont tlaq nimxi I can walk Forever. Mart in my best friend decade għal Di Carlos, inti ma li tibda timxi. Imma l-lum il-ġurnata, tixtieq tkun mibni? Le, le, anzi bil-maqlub, illum il-ġurnata I am happy. Ħana jillek għalix, għax inti meta tkun mibni u tibda tikber, titħafni iktar maintenance man biex iżommu dak il-body. Għamil jenna fil-nis li meta kienu fit-20s kienu kollek, illum li għedin fil-50s. Kolla bizza. Kolla bla forma. Mm.
Jien għandi 50, għadni

U plus, u plus, jina nitrenja meta nitrenja, jekk ma nkunx irrabjat fuq xaħġa, taqsu l-trainer ta' Everest, ramu Jgħid l-lum, l-lum inkazzat, Jekk inkun normali, imma jekk inkun irrabjat nibda noll il-ġim. Allora jina kif namel biex qabel nġilet mi. U Abigail, vera, Abigail di, eh? vera tejnek, guys, vera tejnek biex titrenja Abigail għax xikultanti koll joktit.
Tolija.
Le, ma tkun zaħir, ma tkun problemi. Għasib xilli nitkelmu ħafna fuqa, u xdi body image u rġiel. Vera, specialment eh, fuq l-rġiel, vera. U l-lum il-ġurnata naħseb l-rġiel iktar, eh, minn nisa. Taħseb.
Ija, nħoss, per eżempju, għam ta' tara la violent, per eżempju. Mm. Tipo, nisa jkollhom dik il-kurvatura mhm. u dak in-naqas paħpi u naqaċellu lite. L-irġiel kollha ikkattjati bl-abdominals. Isek, jekk m'għandekx abdominals m'intix raġel isek, fimtni? I think the pressure on men is bigger. Għalhekk naħseb. Illum il-ġurnata.
Da suġġett ma nħanx nista' nitkellem fuq. Jekk inħoss, inħoss li inħoss il-ġenerazzjoni. Isu isu il-ġisem ta' mara isu nbidel naqa' tipo meta tara l- Television u hekk, dik inqat paħpiħa saret sexy. Pero, jien nitilitani fuq in-nisa like fuq di l-image li anka nara TikTok. Per eżempju, issa dal-aħħar rajt TikTok milli eh, boobs and butt are out and now model body is back. Ma dan xieġviri ġviri ġisem mara. But who decides?
Min jiddeċidi ħaġa bħal di? Jekk jiena nħobb. Ovvjament mhux in-nistem fuq illi they want to perpetuate a certain. Jgħafsu fuqha biex tidher hekk. A certain trend illi daw daw il daw in-nies kollha temm fuq biex huma. Ibiħu.
Ibiħu. It's all about selling. Mm. It's all about mm. selling, 100%. Mm. Ifem ħanajlek. Għal-kem jien nara vera suġġettiva, guys. Ek naħseb jien. Jien naħseb il-tipo l-kultura ta' bej l-irġiel u bej nisa differenti ħafna. Flima sens. Fis-sens, grupp irġiel forsi jikkummentaw fuq xulxin imma jieħdu bċajt u hekk, imma n-nisa jweġġgħu, eh? Eh, ma tafx.
U ħafna jweġġgħu. Jweġġgħu kif imma?
Iweġġaw bil-kommenti li għaddu. Eh, anka l-irġil, l-irġil fuq il-nisa. Anka l-irġil. L-irġil fuq il-nisa.
Eh. Kelli situazzjoni.
Iwa, iwa. Imma jina għetni tipo l-irġil pala oqqa fuq xurxin u n-nisa fuq xurxin. Eh, mm.
L-irġiel fuq in-nisa fl L-irġiel fuq in-nisa jinġi li kont ma' grupp subien u per eżempju xi ħatra ritratt ta' waħda fuq Instagram u jagħmillek iżżum jagħmillek ara ara ara ara ċellulita ara ċellulita ara stretch marks u mbagħad u sa di meta ngħidu rqiqa rqiqa jagħmlulek ara ara suf ara suf. Hekk u jien

Sfortunatament ħajkolla problemi mill-lati oħra, mhm. ġifiri, fim, ċetnajle. L-istess l-irġil, eh, ġifiri. Mux ovvju. Fil-sens, illi inti training, si għani sa' irġil, mhm. għax it's not fair. Il-fat li persona tuħosib taħħan nifisa. Tajba. Mur il-ġim. Importanti. Iva, importanti. Number one, she's healthier. Mhux hekk, mhux hekk. Għana, Umbertu, għandek ġisem man hu ħsiebu, fimx qed ngħidlek. Illum il-ġurnata ma tibda tisma'. Imma ma tridx tagħmilha l Le, għalla.
jien min ma dixej kontra tkun sabiħ jew Kulħadd sabiħa. jikkummenta ma doffi l-ħin Le, dik ħafna. kollu, l-ħin kollu. Aw, jiena fuq TikTok, per- fuq TikTok tagħna, il-kummenti li jaqlawli. Xieħdulek? Kisħa antipata ma tiqafx tajt. Body image imma. Le body image le, u xitidom jgħidu li klara li li għajmin. Aw, jien ġili nirċi. Li ċajta ta' għax anka fuq dik jaqlaw li xħossa sabiħa, jien mimlija ċellulite. Nisma l-verita, il-verita Abigail, najdu l-verita, il-verita Abigail.

I mean, nafx jien. Jizzik tibda tħobli l-ek il-nifsek, eżat, tħobli l-ek il-nifsek. Ġili tirċivin.
Ġili rċivejt kommenti fuq apparenza. Eħe.
Ija, ija.
Fuq online? Online, ġili se. Per eżempju? Li moħi kbir. Vera? Mhm.
Imma, u meta kon zejra, vera kienu jgħabdu miej fuq, u vera kont niddeja, infatti għamil zmin, like, immaġna, ma jiddejn kont naqta d-daħ. Kont noħroġ hekk ta' xi 12, 13 filgħaxija bil-kappell. Eh, Carlos fuq rolling, ek, dak it-tip. Mm. Bil-kappellek, bil-fedora het. Missa, to be honest, I've learned to accept nisibbu hekk.
Ma nis jiena jien tal-lems li nis dejjem ħajdu xi ħaġa. Imma jien ma nistax nifhim għad il-kultura. Jien naħseb għax ikunu mdejqin. Why do you need to be unkind, guys? Kull min qed jikbilna. Why do you need to be fucking unkind? Why? Mhm. X'qed tieħu minna? One, you're poisoning other people. U qed nitkellem l-Ingliżi jwaqlawli wkoll. U tu you're poisoning yourself. Dik lar, it's all about you're poisoning yourself. Ma tkunx taf, nix xinu għaddej bniedem, ma tkunx taf. Anka kieku minti xaddej minn xej għandi ġurnata tal-ostra. Għalix għandi nara l-kumment stupidu tiegħek. Mur waħdek, fis-sens, le, laqqas, mm. laqqas irt ngħidlek mur waħdek, isma' jela u ħana mur. Mur indifen ġo porta poti. Ejja. U daqsek, diħan għandu sati klar. Iktar naħseb, ejja, eh. law, ħana mluħ bib. Eh. U nindunaw. Mm, eżatt. It's much better to be friends.

Imma parti dik, jien kultant nibda ngħid bniedem li qed jaqla' l-kummenti just toqgħodx tħallhom jaffettwawk. Le, jien ma jitfettwawnix.
Jien ma naqrax. sa 15 kważi sa 15, kważi qasam mur baħar jiena. Vera? U l-lum il-ġurnata ngħid vera kont bela. Għaliex? Għax ma jiena tipo l-fiżik tiegħi vera żgħira. U kon naqla ħafna kommenti. Kont ħossok konxa xin triqa. Imma ħin kollu jikkommentaw il-nis u ħanka jillek idejk u kemm inti zaħira. U ħasin qasam oh u mur kull xi ħaġa ġifieri immaġina ta' 15 year old tibda isek tilbes u toħra x'naqra u u jikkommentaw jikkommentaw. Jien kien l-iskerkru. U eh, ħafna kommenti, imma l-ġurnata ngħid vera kont bela li tajt kasom għax. Taf kif, un bat tibda tħob li l-ekin nifsek int kif int, so minn qed jikkummenta. Mm. Vera mandu xalfi jaffetwak, xil problema li għandu u mux int. Ekku, għandu sperzina. U nistaj ċaħġa, jena tal-lim ċaħġa through the years, għax jena illum sirt joġobni kollox fuq, per eżempju, Mara. Santa Mara.
Iġu jetta, dina qabel kont najkon, għaxina kont zaħir u kont iblaħ, Għandna kont tuba, fimt li lajt kostrax dik għandha hekk u dik għandha hekk u għaddejt minnhom dal affarijiet. Tinduna li sbuħija qiegħda kullimkien. Illum tinduna li sbuħija letteralment u meta tħobb mara tħobb mara men, tħobba ta' sekka. U anka ma tħobb raġel, anka meta raġel tħobb raġel. Le, ma anka meta inti tħobb raġel, tara sbuħija u hija. U naħseb eventwalment meta tasar kollox, jekk tpoġġu ma l-isbaħ raġel tad-dinja. U ma jkunx jaf jitkellem. Jista' jkun l-isbaħ raġel fuq wiċċ l-art. Isma, kull ma fadlina ħin, Carlos, kull ma fadlina ħin għal mistoqsija waħda. Oh. Min ħajsaqsija? Issa, ħarsu li hemm xi ħaġa tixtieq. Jiena ma għandi xejn tajjeb.
Inti saqsejt waħda tajba sa? X'taqsejt?
L-Abigail saqsejt.
Allora dik kienet tajba. U jista' jirrispondi għal kulħadd sewwa. Hekk ir-regoli, Abigail ir-regoli tagħmilhom hi. Le dejjem l-aħħar waħda dejjem m'għandix idea.
Guys, innu tajtu li Abigail m'għandix idea ta' kif timxi l karti. L-ewwel intum baħti. Ah, ħames minuti.
Kull ma tajt inti Abigail, tajt inti dejjem, dejjem. Hemm xi ħadd irid jagħmel mistoqsija. Jien għandi waħda. Għandi waħda, ix. Hmm, ma tantx għandi tajbin. Għandi ta' maċ nuqqaħħa dawn. Eh, dik sabiħa, jon kell għandi di. Aw, jimma Saqsi li trid il Oh, dik nice.
Aw, dal-podcast. Trid namlu saqsi li trid. Mm-hmm. Ir-regoli ġifieri. Yes, I like joħroġ domanda. Ii, tajba, min għandu xatt jista' jsaqsi li jrid. Xi ħaġa li dejjem tkun fuq moħħkom. Mm-hmm. Xi xi. Eh, ġifieri aħna. Anything that to put on the table and discuss. In five minutes. Oh no, hmm.
oh no.
Go for it. Faqqa, faqqa Mandy. Li kiku jkollkom titfaw doza wahda ta' xi ħaġa ġol bnedmin x'titfaw. X'ġifieri, hmm. spjega ħana aktar. Doza jennaf, doza ta' mħabba, doza ta' eh. kompassjoni, jekk xi ħaġek. Hmm.
Ok, jien għandi kieku. Imma mhux se ngħidha mill-ewwel għax tisirqu ili. Xi żidilhom il-bnedmin? Xi żidilhom hekk il-bnedmin xi żidilhom. Ok, ħanibda jiena. Ħanibda jiena. Jiena għandi waħda tajba.
Tlaqna. Tajba dik il-mistoqsija.
Dik il-mistoqsija. Vera sabiħa.
Issa nispjegaw ilhom dik. Dik il-mistoqsija ħadd tiffaċċa minn din. Mela jien kieku nżidilhom doża ta' kuraġġ. Għax nemmen li meta inti jkollok il-kuraġġ, ikollok il-kuraġġ li tħobb, mhm. ikollok il-kuraġġ, jiena nemmen li ħafna minn dawn l-affarijiet bħal kummenti korro fuq TikTok jew min iweġġak tiġi minn biża. Jien nemmen in-nies iweġġaw ħafna drabi għax hemm biża ġewwa fihom jew weġġa ġewwa fihom ħafna drabi biża, biża li tweġġagħhom int, allura jweġġaw huma l-ewwel. Hmm. Allura naħseb jekk ikollna iktar kuraġġ, Inkunu nies ħafna iktar li nafu nħobbu, għax biex tħobb. Kuraġġ sabiħ.
Ma eh? tix tkun tibża.
Sabiħa, dik. Mm.
U anka biex tajt il-verità tiegħek ma tix tkun tibża. Biex tajt il-verità tiegħek, biex tajt skużani meta tiżbalja. Mm, biex tajt mm. eh, skużani. U l-kuraġġ jgħin f'kollox. U naħseb in-nuqqas ta' kuraġġ joħloq ħafna
Bil-kontra. Ħażen, eżatt. Nasib il-ħażen parti minni u nuqqas ta' kuraġġ. Il-kodard.
Il-kodard.
Id-dajjef u l-kodard mhm. ibża minnu sfortunatament. Ok, inti, Klara. Naħseb empati. Mm. L-empatija.
Għaw bżon. Ġost għax naħseb illi ħafna mill-problemi jinħolqu għax għaw vera, vera, vera nuqqas kbir u għaw U speċjalment issa b'di s-soċjetà li qed ngħixu fiha. Individwalista, isu kulħadd moħħu fih innifsu. Ħafna, ħafna issa jekk hix il-problema ta' proprjetà li hawn, il-problema ta' proprjetà in my opinion hija nuqqas ta' empatija għal ġenerazzjoni li jmiss. 100%. Jiġifieri naħseb kollox minn hemm jinħolqu. That's a very nice thought.
Gwerer, gwerer, gwerer jinħolqu F'nuqqas ta' empatija. Nuqqas ta' empatija bejn gruppi. Popli. Sabiħa wkoll.
Tajba. Carlos, fottajnik issa ġant ngħid. Lejna jiena feżax ħanajt. Nili naf xanajt. Bata tal amendi. Bil-Ingliż ħajkolli ngħid għamma. Nejja. Tistgħu taqlaw li kemm tridu guys, sorry. Jien I think I would give it a good dose of

U dik il-problema. Eżatt, dik il-problema.
Imma dik allura mhux l-ġieħu. Ma sekonda, intom qed tgħidu. l-introspezzjoni.
Le, le, żomm sekonda.
Mm. Aħna għadna, jekk inti kollok tażel Il-mistoqsija kienet jekk ikollok tażel x'titfa' fil-bniedem. Doza, oħra, doza ekstra, mhux ġa biżejjed għandna karta. Inti rajt għad-dinja ta' madwarna? Eżatt, ma għandna biżejjed uġġejjed. Taħseb li għandna biżejjed.
Taħseb li tagħmlu biżejjed.
Le, għandna biżejjed uġġieħ, imma mbagħad il-uġġieħ nittransformawh f'biża,

Mandy inti xi żżid? Jien kieku nżid l-gratitudni. Gratitudni.
Beautiful answer, that is a beautiful answer. I must admit, that is a beautiful answer. Għax nemmen li hawn nuqqas kbir kbir kbir. We all should, should be grateful, uh -huh. naħseb għal kollox. U jiena naħseb dik waħda mill-isbaħ emozzjonijiet il-gratitudni. Meta jien tallimt nħoss il-gratitudni ftit snin ilu u l-ammont ta' X'ġalek?
Il-kondizzjoni tiegħi, again. Mm. Kif?
Għax nħossni grata, u nħossni grata li edha, u ma nħossa ġo qalbi, qabel ma konċ nħossa. Qabel konnejt ingrata, ma konċ nfissira. Lum il-ġurnata. Għatkellek rabja, għatkellek rabja fuq dis situazzjoni Le.
Rabja le.
Le, le, le. Għat ma kelli rabja. Għat ma għatta li xien. Le, għatta li xien meta kena dil-battalja biex jittitħol il-medicina u bdejt nħoss ħafna ħafna pressure. U l-pressure
Għax isu inti kont il-figurehead. Mm. Imma l-pressure ġiet li bdejt nara l-om l missir jekk. Mm. Ġirina isni għat. Daw jinkwitaw għalik xiex? Eh, eh, mux u jew, fil-sens il- Tħoss responsabilta. Mm. Bdejt nħoss responsabilta tal-ġenituri tijaj u taħattijħor u bdejt nħoss pressure kbira għatfall li qed jitwildu bil-kondizjoni tiegħi. Mm. Allura mbagħad minn hemm ġiet il-gratitudni kemm vera bdejt noħsni grata għal kollox. U meta tibda tħoss il-gratitudni għal kollox, vera, vera, sensazzjoni sabiħa ħafna. Mendi di l-isbaħ closing question li qatt kien.
Onestament, ta' xkont senajt ħad bikkini ma donna. Vera.
Vera. Onestament.
Guys, grazzi li kontu ma.
Għala, onestament, kena ħafna podcast u kolla kienu Vera ħad pjaċi. Pero dal-podcast. So peaceful.
Kena xaħra. And funny.
Eh, stramba. Profound.
Għax tħaqna.
Naħseb nafx kienet ta' Carlos. bil-lost.
Għax kolla, għax kolla, għax kolla, kolla nisa. Eh, mela.
Led ma naċċetta.
Issa, you just killed it. Jina closing question.
Titmur inti edha. Le, le, mandi closing question vera mela. importanti. Portopoti u portopoti. Il-kulħat, il-kulma minn nintaqa. Ejja.
Xħaw sintom ta' Harry Potter? Ma qatt ma rajt Harry Potter. Qatt ma rajt Harry Potter jiena lanqas.
Gryffindor.
Iwa inti Gryffindor. Jien Gryffindor, sadly enough. Bassa.
Isma għandkom karta blank. Jiena I'm a fantasy mad. Carlos, irdu nara.
Sorry, sorry, sorry.
Għandkom karta blank, tidu tħallu mistoqsija għan-nies li ħajġu warajkom, ok?

Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,